Hello, chibai leh vek u le. Vawiin chu hei Singapore-a flight ka nei a, vawiin tih leh mahni zanah kan land a, chuan vawiin ni leng kan awm anga chuan naktuk zing kara kan thlawk let leng a Qatar lama. Chuan vawiinah chuan hei tihtur em em ka la nei chuang lo a. Ah, ka hre em em lo a han tih tur a hman a chhan chu vawi thum ka kal nan ni tawh a Singapore bik hi. Mahse ah, vlog hram ka duh a hma ka kal thin laiin ka vlog ngai lo a. A hma a ka kal tawhna hmun mahse ka vlog tak si lo ho kha rawn cover zawk zawk ka duh chuvang chuan va chhuah harh pah in ka tia ah, hei kan rawn vlog leh hram a ni in tan tiin milo thlir chak leh theuh dawn eo aw. Hei ka in siam fel a, ka thianpa Mizo tho heta hnathawk a rawn kal zuai dawn a, chu nen chuan kan chhuak zuai ang a, reilo te chuan ani hi duty leh nghal tur ani vangin kan in hmu rei hman dawn lova, lunch te kan ei zawk zawk anga chuan kan in then hrang ang a, ah kha ha ni se, theih ang ang ka rawn ti lang leh dawn nia aw. Hei hi kan thlenna hotel a nia. Singapore flight nuam ka tihna chhan em em pakhat pawh kan hotel kan thlenna hotel min pek hi ah helai Singapore ah pawh hotel nuam pawl tak leh changkang pawl tak te zing a mi a nia a awmna hi khawpui laili ah tak awm a ni bawk a.

Hei hi an metro station a ni a an metro station te hi pui mep mep khawp a a thianghlim em em bawk a bus a kal tum kha ka nia mahse kan bus kal tumna hi rawn thleng lawk thei lo a metro station awm hnai tho nen hian tihian metro a kal kan rilru ta kha a nia kan kal tumna ber hi garden by the bay tih ah a nia a hla lo a kan thlenna atang khan-- Tian hei kan thleng phei chu ni deuh mai a. Garden by the bay bik hi a hmain ka kal tawh a mahse khi khi lai a chung a lo lang. Khilai bridge atang chiah khian ka va hmu a, zan ni tawh vang khan a chhunga garden ah tak hian ka kal lo a, tun tum chu lay over te rei zawk a ka tia hei a chhunga luh ngei tumin ka va kal tha leh ngat a bakah vlog kual ka duh bawk a, hei tum ang ngeiin ka va kal thei ta a ni. Khilai building lo lang khi chu in hmuh theuh tawh ka ring a, social media ah te, youtube ah te leh TV ah te he building hi chu lar ve tho khat a, nakhinah a chhung ka rawn ti lang dawn a, in lo en char char dawn nia aw. Aw hei nge hi nia hman atang tawh a life a ka hmuh chak em em a takah phei chuan bawn tak ani bawn tak. Wow a va mawi ve e. Ava mawi ve Gardens by the Bay a hmuna han lawn chho kher pawh ka ti chuang lo hetia va observe ve hrim hrim hi ni mai um thei ang a man chu ngai ve ang a free ringawt chuan lawn theih lo ang chawhma mi tlem laia kal kan nia tiang huna kal hi fuh ber ka tia keimah bikah chuan hei duh tawkin thla lak kual thei an min tam lo a. a van bawn ve khi khi tah khian a chungah pawh khian a kal thei a mahse a hran pahin saw ticket lak ang ai mahse ka hun kan nei tawh lo hei ka thianah hi duty leh tur ania chu hnua kan lut hman tawh lo ti hian lo hrethiam mai ro u. Hei mi bak bak chu in hmu thei bik lovang umm a free in kan lut thei bik lo chuvang chuan ka lak ang ang hi chu lo pawm ve mai ro a va mawi ve avatar.

Sure. A hma Singapore flight ka neih khan helaiah hian kan kal a, heta tang chiah hian ka va hmu a, chhun engah ka hmu bik lo a, zan thim tawh hnu a va kal kha kan ni a, hei chhunah pawh nalh khawp mai, zanah pawh a mawi lutuk a, lights hrang hrang a awm a. Chuan hei tum ang ngeiin chhun engah ka va hmu thei ta in tan tiin ka rawn vlog leh thei a lawmawm khawp mai. Nakinah kal Singapore kal tum te in awm a nih chuan helai hmun hi in kal ngei ngei dawn neu mawi tak a ni mawi tak. Saw saw ti lai lo lang saw cloud forest tih a nia kal a kal bik lo a hei chu next a tan kal a khek deuh a hetia in hmuh zawng zawng hi engmah nature thil a awm lo a mihring siam chawp vek a nia chuvang chuan Mizoram ah pawh kan ti ve thei lo maw tih hi rilru a rawn lang hmasa ber a aw awm ve thin khawp mai a bun a nia he building hi an architect hi bawn lutuk a maw. Mizoram ah save dawn ta ila chuan ngaih na awm lo umm tuna a chhung a chhung kan rawn ti lang ka rawn ti lang ang aw in lo en char char dawn nia a chhung pawh bawn teh mania tihian hotel a ni pah bawk a resident in an luah nge luah lo i hria em fel a resident chu an kawring lo hotel pangai hotel pangai tawp niin ka hria ka pawh chu chu tuna a chhung ah kan lut ang hei a chhung a nih hi a bun a sin sawng ho saw hotel room vek a ni a hei Laikhu restaurant He lam pang kan viu leh ang. Hi a chhung awm dan a ni e, chun a chung berah khian lawng, lawng ang deuh khan a awm a maw?

a rawn dai ṭan alawm a chunga lih vang a ni kha. Tihian a chung atang khan Marina Bay Mall hi a connect thla nghal a tian a chhungah kan lut nghal thei a. Kan ri la ṭam dun tawh bawk e, hei vawk sa te chi hrang hrang ei tur lo awm ṭeuh a, helai hmun hi Singapore ka kal tawh chuan ka va tlawh nge nge ei tur hi tui lutuk a, ka chhuah peih loh pawh hian helai hmun hi chu ka va kal hram zel a ni ei tur ei turin i fela pawh ei tur cha rawn thleng a, a ni hian Pad Thai a chah thung a, Chuan keiin vawksa kaw chhungte leh hei vawksa arsa te tian kan chah teuh a, cold coffee te nen kan ei teuh a ni. Kan han in ei puar peng pawng a chuan hei hotel lamah ka let leh a, ka thianpa pawh a haw phei ve leh nghal a, chuan hotel bul lawkah hian. Kan thlenna hotel hi khawpui laili taka awm a nih vang hian engkim mall te leh thil chi hrang hrang duh leh mamawh leina hmun a tam em em a. Ka flight hma ka ei tur tiin ei leh in tur kan zawng kual leh rih a, rilṭam dala. Hei eitur chi hrang hrang lo tam khawp mai a, a tam lutuk hi chuan thlan tur te hi hriat thiam a har a, ka bo lutuk a keimah pawh eitur ber hre lovin hei ka in la kual ka in la kual rih a. Ka rawn sawi tel duh pakhat chu Singapore hi ram nuam tak a nia, a ram pawh a hausa a, chutiang bawkin a ram a expensive bawk a, zin tum te leh awm tum te in awm a nih chuan ah chutiang a ram ah tlawm zawk zawk leh hei affordable zawk zawk a ni lo tih kha ka rawn sawi ve mai mai a ni, hemi an eitur an rawn dah te hi. Singapore dollar a kua dollar sawm atanga sawmhnih man a ni tlangpui a, a chu chu India pawisa in an dollar khat hi India pawisa sawm ruk leh tih something vel a niin ka hria a, a thil eng nge hriat zau na ka rawn sawi ve mai mai nih chuan.

Aw, hun rei pawh la lovin tiang hotel ah ka let leh nghal a, tunlai chu Australia flight ka neih atang khan ka mut dan hi buai vek a, time zone in thlak nasa lutuk avangin ah hemi kan len zan pawh hian darkar hnih chiah ka hmu a, chumi vang chhuak rei lo chu ka ni pah fawm a, mut tam ka mamawh em em a, a lo berah kan flight hma darkar anga tanga darkar sarih tel mut ka duh vangin duh ang pawn ka chhuak rei hman lo va, leh in hmuh chak tam tak pawh ka rawn ti lang thei lo a, min lo hrethiam dawn neu.

Awle, khati zawng kha ni se vawiin atan chuan duangin kan chhuak rei hman lo a, ka thianpa kha dar hnih leh chuan ve shift nei leh ni vangin duty nei leh se a haw phei hma ngai a, nakinah remchangah kan request leh anga Singapore flight kan hman hun a lo in ang tawh ngei beisei ila, kha aia tam kha rawn dah leh ka tum anga kan duak in kan kal tam hman lo a, garden bay vel ah kan va fang zawk zawk ah chuan chumi zawh ah khami building chhung ah khan kan lut leh a, thil te kan ei a chuan khawpui chhungtlem azawng kha kha ni mai a, a lehpek ah umm. video dang leh a Singapore kal leh huna aia tam kha aia interesting zawk kha rawn tih leh ka tum ang a chuan ka video te milo en sak thin avangin ka lo em em a milo subscribe ve zel ula milo la subscribe lo ni chuan i thar ka rawn dah zel dawn nia ni hman nuam leh vek ule